ya aku kada gi kan jam lagi operasi di rumah sakit kada papanya lo mata ya kan kita anu kita reksen 26 nya nanti ke satu rumah sakit ya kita skip ya ada nakai liling so masuk ke Troy ya kah Imnya kada nah masuk grup lo ya diingatkan bulih haja makasih nonton aja bang lawas banar deng adang gara udah kebulik ah pulang kam yah boleh ha kataku pide raksin nah.

Kita kaya kita no nonton ni sama videonya des. Nah tikung eh hadang ya aku ketikung ingin naik kapuh hu atak serabut jangan diserabut ikam ya aku udah serabut ikam ya hati ikam ya aput ikam Jaka abut sorang jak abut jak nara abut ijul bejalaan bekapal kam jaka kada paham ija pianak ai jaka.
Nian tu handak jujuran larang tapi sesuaikan jua lawan barang teh jangan ja tadi kada tapi bisa bemasak segala macam kada bisa. Ini ke kisahnya ka akp kita ke sini ya di ada kada ka kopi spesial ada nya.

Kada kasian akan nonton kaya api kasian.
Padahi umanya nah lawas kada anu sekali sekali anu kada lawas umanya paman pian jan bapada ka ulun ulun kada tahu urusan rumah tangga pian nonton tang sikidi papa sawadikap bapada langsung ka umanya di. Yang beli haja nini pi ai. Bujurakan yang ini kan padah kan si omanya lawas kada kada kada kada lawas ini kan yang ipinya hai iya kalo kalo kaning jam dah umat banar si ipi lah ada aja banar kam inanai padahi umanya lawasnya jar kada kada ipi am. Jadi kata-kata pilihan lain kira-kira. Isi pesan gasan mantan yang sudah meninggalakan lalu bebulik.
Nah, ipah yang ni ya.
Kan kaifi gasan kawan nang datang pas ada maunya ja, sudah seorang bae kada umpat kumpul ja digibah di SW ha pulang. Itu sudah sanak ai, dasarnya sanak. Ya kata kata harus akan jadi aku nang umpati ya terus. Ya, apanya kalau daku. Sakali ni lagi kang kada kalaku.
Gasan lakian betingkah finilah buhan lakian ni. Aku tu kata harus akan ja nah. Ikam mandiak video ini ikam. Yah apa tadi mengenang masalahnya kami pi ngini. Asena kada tahunya asena kam ni. Yah apa ngini katuh. Ada kalu aja banyak. Kawan datang pas butuhnya aja, baiknya diapai lah kak. Kada tahu ja kami nih anu um kita paikan nih katuh si nih pipi nya tuh nah gitu isi kada katuh tahu ja pulang aja nih pi nya nih cakada tiannan tapi ada kawasan nih di ip ya kan. Deka pokoknya ikam haha amun kawan si ipy anu mimbayar anu mimbayar instagram inya lagi wah ikam tahu tahu ja ku tam. Minta duit pang amat kada handak mambari nah wuyak. Handak minta duit sakalinya. Takunyak aku udah minta duit tarus ya kaya itu, bah yabang iya lagi kaya nih, binikan ibu minta duit tahana ka kada man handak kumbari duit nyam. Fi amat kehabisan bensin muyaak. Habis bensin nah kunyak ka jar ko kita nih kunyak habis bensin ikam kada kada ko tahu kita kapa kaya nih habis bensin ha kunyak aku. Ini kada kawa lah nah, ini kada kacak lalu nah laki ya toh ya kada itu ya.
Tidak apa lagi. Ini pemirsa di warkop ini dia lagi manangis darah. Eh, manangis. Telepon siapa? Telepon siapa? Telepon siapa nonu? Iki kira menangis anu tekiran atuh. Jadi kena menjakan di wakop TKI atau kayak gitu kada asanya darinya ya kayak gitu. Tapi ka seakan di film anu film waktu tki itu bahari itu itu film bahari itu jigrat gasan nih pikan nonton nih download bahari ja ah. Am, palu kabalik ke payungnya, dia kan kelampakan duit ikam. Nah aku bini minta duit lambaran duit dia kalu kekikiran anu eda apa te ada kepikiran nang itu payung tebalik hahaha ya bahaya aku nya mun kita balik ke duitnya anu yah iya ya halo.

Jar keitu pang udah pang ini indomie nya makan makan jar paksa kan atuh makan indomie itu makan indomie itu ya kak ikam tadi Bujur-bujur aku ah, kada baik-baik ibu wong benang tong. Tambah lagi.
Macam ni lu, yang makin suka bukan jadi mantan.
Nah, kita jadi mantannya hai, hai, hai pulang aja. Kada kau jadi ini.

Kada kada kawa lagi nah nang ba upload nya nah kana tuku picret nang anu ya kada tahu ketahui ja lagi ikam kada apa apa ja kah itu ko.

Ikam ikam mangawati ka aku kada tahu kan handak jam pulang jam pulang ha. Habis video ni nak ai handak sak ai. Jika jika jadi sak jika jadi pulang ikam ha. Coba hai ikam ikam ikam kada kada jadi sak. Jadi akan ni kita nah, ah, harus akan dalam aku ingat ya kalau ikan masih anu kau udah banyak lagi ini nah kada kau halus kada kada tahawa lagi dah nu ya nak kadang ikat seratus sekut anu banyak lagi dah ikat sudah banyak sampai dua ratus sekut pernah ya fokus lagi nah